Lura mir-riklami jiena qiegħda hawnhekk flimkien ma' Matteus Grasso, il-Health and Fitness Coach tagħna, nilqgħuk magħna lura fil-programm, kont magħna ġimgħa l-oħra, llum ħa nitkellmu fuq xi ħaġa kemm xejn differenti. Ġimgħa l-oħra kont qed nitkellmu ftit fuq il-motivazzjoni u l-mod kif għandna nibdew nagħmlu l-fitness. Qabel kif tkellimna anke l-ġimgħa l-oħra ġifieri, qabel ma ngħidu isma' jiena eh, għandi bżonn nitlef dal-ammont ta' pis, għandi bżonn inġib dik ix-shape, eċetera, eċetera. ta' min illi nikkrejaw goals u idealment importanti li dawn il-goals nikbuhom anzi. Għaliex? Għax ħsieb jiġi jitlaq da pereżempju niltaqgħu ma' ħafna nies li jgħidulek kelli l-ġuħ daqs ħames minuti ilu taf li għaddieli jew kelli aptit pereżempju nagħmel xi ħaġa taf li nsejt. U l-istess ħaġa jekk aħna il-motivazzjoni tagħna tkun just ħsieb il-Allu iva bħal dik li hemm fil-magazine Nixtieq Nidher pereżempju, mbagħad qellibt il-magazine u lħaqt mhux insejtha. Imma kieku jiena pereżempju ħadt ritratt ta' dak il-figure li tant nixtieq jew inkella ktibt id-dettalji ta' kif nixtieq, dak li hu miktub mhux se jitħassar, jiġifieri dak huwa importanti ħafna wkoll. Xi ħaġa li tibqa' tfakkarna wkoll x'what our goal is. Ekku, prosit.
Issa llum ħa nibdew nidħlu daqsxejn iktar fil-fond. Mela alright, issettjajna target importanti li jekk min qed jarana għadu m'għamlux dan it-target, Mela għalissa forsi jsott naqra widnejh u jiffoka fuq li jagħmel it-targets l-ewwel. Għax illum se nimxu pass ieħor, ħa ngħidu minn fejn se nibdew. Minn fejn jiena ħa nibda nibdel daqsxejn kif nidher u kif inħossni. U żball komuni issa li ġej għar-rebbiegħa teja huwa li dak li jkun jgħid eh sa daqshekk jiena għamilt training bil-weights u ġo groups u ġo gym, ħa nitlaq ħa noqgħod niġġoggja barra ngawdi naqra t-temp li huwa tajjeb ħafna u ħafna aħjar milli kieku noqogħdu bil-qiegħda. Però x'inhu l-iżvantaġġ illi aħna ma nużawx dak li jgħidulu resistance training, illi ma nagħmlux, ma nagħtux lill-muscle tagħna reżistenza. Reżistenza mhux bilfors ikun ħadid kif naraw dawn l-istampi ta' bodybuilders illi jerfgħu ħafna weights, eċċetera eċċetera, però anke sempliċiment nużaw ġisimna bħala reżistenza, dak li jgħidulu bodyweight exercise, ħa jitqies bħala resistance Jiġifieri għal jogging, exercise. il-jogging mhuwiex biżżejjed għal min forsi jmur Il-jogging jogging spiss. huwa prosit, huwa kategorija waħda li tajba u importanti teha, però ħażin illi aħna ninsew dak li jgħidulhom ir-resistance U exercises. x'jikkonsisti dawn l-exercises? Prosit. Mela, jekk naraw anke ftit stampi li qed naraw eh, fuq is-slide bażikament, resistance exercises ikunu eżerċizzji eh, fejn jintużaw anke affarijiet sempliċi fosthom kif hemm fir-ritratt dawk l-imsejħa bends, illi huma ma jħallukx tagħmel il-moviment b'mod regolari bħallikieku inti qiegħda tagħmlu mingħajr, skużi, anzi bħallikieku inti qiegħda tagħmlu b'idejk normali. Imma hemm xi ħaġa oħra, plus li hemm ir-reżistenza ta' idejk b'mod naturali, illi qed tkompli tfixklek milli tagħmel dak l-exercise bl-iktar mod faċli u tagħmilha itqal. Prosit. U għaliex huwa tajjeb ħafna dan it-tip ta' exercise sejħa? Bażikament sabu li aħna ħa nsaħħu l-muskulatura. U sa hemmhekk, wow, all right, sa jiena billi nkun iktar b'saħħti, x'se niggwadanja? Però forsi hemm min qed jarana mid-dar, tiskanta kemm illi inti jkollok muscles iktar b'saħħithom ħa jgħinek fl-affarijiet ta' kuljum, bħal pereżempju biex iġġorr ix-xirja, biex inti pereżempju qed tilgħab mat-tfal tat-tfal, biex inti pereżempju qiegħda tfarfar. Kull ħaġa li qed tgħin lill-fitness tiegħek qed ittejjeb il-ħajja tiegħek. Mela tagħmilha b'inqas sforz imbagħad. Ma qed tagħmilha b'inqas sforz u mhm. tista' ddum iktar ħin tagħmilha. Għax jekk inti għandek iktar enerġija u iktar saħħa ħa tibqa' dejja prosit. Iktar ma nikbru hemm dak li jgħidulu il-problema tal-osteoporosis. Hija issue fl-għadam mhm. illi jekk aħna ma nidrawx minn meta nkunu żgħar nagħmlu l-eżerċizzju bil-mod il-mod daw l-għadam tagħna iktar ma jgħaddi żmien iktar ħajsiru fraġli. Mela mbagħad jekk illum jiena naqa' u forsi ma jiġri li xejn, Lucky li, 'il quddiem, kull darba li naqa' hemm ċans li jien nikser xi id, jew nikser xi sieq, eċċetera eċċetera, jiġifieri nkun kważi ġibtha fuqi illi nkun vulnerable, vulnerabbli, żżejjed. Dak nistgħu nevitawh billi nagħmlu aktar resistance training. Pereżempju, brava.
Issa, the number one target kif dejjem ngħidu, irid ikun xi ħaġa illi it pulls, xi ħaġa li tixbdek lejha. Mela jiena ngħid, isma', ħa mmur il-gym kuljum ta' ħalli jekk naqa' ma nweġġax, ma niksirx xi sieq, dik xi ħaġa li forsi Tagħmilha darba darbtejn imbagħad tiddejjaq. Però jekk niftakru illi isma' iva jiena number one hija illi nidher l-aħjar li qatt kont. Ikolli dik ix-shape, dak iċ-chest, dik il-forma, n-nisa jgħiduli per eżempju jkolli ħips żgħir, saqqi ċatta, il-patata tonda, eċċetera eċċetera. Dak għandu jkun. Kim Kardashian figure u nimmaġina tismagħha spiss. Per eżempju, prosit. Dik hija it-top. Però ukoll indirettament huma dawn l-affarijiet li qed insemmu. Ir-riskju ta' injury ħa jonqos bil-kbir. L-affarijiet ta' kuljum ħa tħosshom ħafna iktar faċli u tista' tagħmilhom għal ħafna iktar tul ta' żmien. Insemmu wkoll, spjegajna illi jekk inti għal aħer sqattaqha u tikser xi mkien, huwa huwa xi ħaġa ħażina li ħa taffettwalek il-ħaġa ta' kuljum. Li jgħiduli ħafna nies wara li jiksru pereżempju idhom jew sieqhom, jgħiduli Marelli malli neħħejt pereżempju l-ġibs, Rajt id ħafna ikbar mill-oħra. U dak jispjega bl-eżatt il-fatt ta' kemm hu importanti eżattament. Illi nittrenjaw. Mela meta aħna muscle ma nużawhx, ħa jiċkien. If you don't use it, you lose it. Vera xi ħaġa sempliċi li niftakruha. Tgħidli ma Marel li jiena ma jfissirx li jekk ma mmurx xi ġimgħa għall-gym illi ħa niċkien hekk u qisni ksirt idi. Le, dak huwa każ estrem fejn l-id pereżempju ma bdiet tintuża kważi xejn. Però biex nifhmu l-kunċett, iva, anke meta aħna ma nibqgħux regolari, ma nibqgħux nittrenjaw ta' spiss, iva, ħa jkun hemm dak li jgħidulu atrophy, fejn il-muscle ħa jiċkien. Allura aħna ħa nkunu iktar fraġli, ħa nkunu iktar forsi, anzi, inqas b'saħħitna, u allura awtomatikament il-kwalità tal-ħajja dejjem ħa tonqos biż-żmien. Issa, kif anke qed naraw fuq l-istudjo, sorry fuq l-istampa, bażikament mhux bilfors inkunu qed nużaw equipment biex aħna nagħmlu xi tip ta' eżerċizzju. Pereżempju dik is-sinjura qed tagħmel il-famuż push up. Illi bil-push up inti tkun qed tuża numru kbir ta' muscles fl-istess ħin. U huwa dan li rridu nagħmlu aħna prinċiparjament. Mela jekk jien għandi pereżempju kwarta ċans, aħjar milli sempliċiment immur mixja. Ħa nerġa' ngħid, il-mixi huwa tajjeb. Tajjeb ħafna, pero mhux qed jgħinni bl-istess mod kif qed jgħinuni dawn ir-resistance exercises. Dan huma affarijiet li nista' nagħmlu wkoll id-dar anke jekk ma jkollniex ħafna spazju. Ekku, Tea, fil-fatt il-ġimgħa l-oħra tajtek daqsxejn idea, għedtlek anke jekk aħna nagħmlu sempliċement nofs siegħa, huwa kif nużaw dik in-nofs siegħa li għodt. Ġibt l-eżempju jien fejn jekk noqgħod walking on the spot għal nofs siegħa ma jfissirx li qisni għamilt nofs siegħa niġri għall-mod tal-kelma, ġifieri dik importanti wkoll. Mela, Kruċjali wkoll nifhmu s-side effects oħrajn, mela iktar ma nikbru iktar nirriskjaw problemi ta' kolesterol, dijabete, pressjoni, eċċetera eċċetera. Mhux biss nikbru fl-età qed nitkellmu, nikbru anke fis-sizes, fil-waist, eċċetera eċċetera. Inkunu qed nilagħbu man-nar. U resistance exercise apparti illi hu ħa jaħarqilna ħafna xaħam, di natura, ħa jbeddna wkoll minn dal-problemi. Per eżempju, ħa nsaħħu l-qalb biex dik il-qalb tagħmel ħafna inqas effort, ħafna inqas sforz biex tippompja d-demm milli kieku hija qalb li mhijiex trained. Importanti li ngħidu kif qed tgħid tajjeb inti li meta tagħmel l-eżerċizzju mhux biss biex inti tonqos jew titlef il-kilos jew issaħħaħ il-muscles imma ovvjament biex aħna nħossuna aktar fit u nkunu aktar b'saħħitna. U tħossok aħjar ġifieri anke l-burdata, ħafna jgħiduli isma' mnalla nittrenja l-ewwel ħaġa filgħodu għax il-bqija tal-ġurnata nħossha vera faċli, tant inkun relax, tant inkun qed inħossni li kapaċi niċċaqlaq 'l hemm u 'l hawn, li l-ġurnata tgħaddi żbrixx, tgħaddi mingħajr ebda problemi kważi ta' xejn. Ovvjament problemi ma jaqalgħu dejjem, imma tħossok ħafna iktar in control bażikament. Ħaġa oħra li ħafna nies jinsew hija l-fatt illi aħna apparti l-medical conditions ukoll, Hemm problemi oħrajn. Hemm min jgħid, per eżempju, studji juru biċ-ċar, illi min hu attiv regolari għandu inqas riskji li jaqa' f'ċertu vizzijiet. Għaliex? Għax il-kuntentizza tiegħu mhux qed isibha f'affarijiet artifiċjali, mhux qed isibha fid-drogi, mhux qed isibha fis-serq u affarijiet hekk. Għaliex? Għax il-paċi tiegħu qed iħossha ħafna iktar minn ġewwa bażikament. Però again, forsi dan mhux biżżejjed to pull. To pull għandna dejjem naraw illi aħna fiżikament inħossuna l-aħjar tagħna. Issa, jekk xi idea, il-problemi mediċi, il-problemi soċjali huma diġà kbar ħafna. Però kemm hu iktar importanti wkoll li nifhmu li dak li nagħmlu aħna ħa ninfluwenzaw lit-tfal tagħna. Mela, numru kbir ta' familji, numru kbir ta' ommijiet jgħiduli, malli bdejt nittrenja jien, it-tifla tiegħi bdiet tittrenja wkoll. U imbagħad ħajret lill-ħbieb tagħha, din hija xi ħaġa li tmur viral. Mela meta xi ħadd jara bidla pożittiva f'xi ħadd, ħa jgħid, x'inti tagħmel, kemm qed narak differenti, kemm tidher iżgħar. Nemmen li l-affarijiet pożittivi jimxu, infatti il-ġimgħa l-oħra wkoll konna nitkellmu ma' Doctor Joanna u bdejna ngħidu li anke meta inti tidħaq u ħa tkun ferħan, għalhekk ħa tgħaddi minn persuna għall-oħra it's contagious u l-istess ħaġa meta inti tkun ta' inspirazzjoni għal xi ħadd tgħid mela la He is doing it, I can do. Definittivament, jiġifieri stejjer, success stories naraw ħafna. U dawk is-success stories ifakruna li isma' eżattament jiena nista' nagħmel xi ħaġa biex bħal speċi nkun bħal dik il-persuna u nagħmel pass ta' ġgant 'il quddiem. Ekku. Nafu li llum il-ġurnata ma tantx ikollna ħafna ċans għall-exercise imma importanti illi nsibu ħin għalina nfusna biex kif tgħid tajjeb inti ovvjament ikollna iktar inqas problemi ta' U kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra, Tea, prosit, nagħmlu appuntament irridu. Mela jiena bejn il-ħamsa u nofs. Prosit, bejn il-ħamsa u nofs u s-sitta u kwart jiena ħa nkun qiegħda nagħmel dak l-exercise. Ma jidħol xejn, jekk hemm bżonn nitfi l-mobile u nimxi minn hemm.